Oraz, seň nämäň ýetenok? Eýýäm ýutubda ona golaý wideo ýazdyň, ösüş ýok. Näme bolýar saňa? Dogrymy aýtsam, sanamadymam näçe wideo ýazanym ýutubda. Prosto ýazdym, düşürdim, goýdum. Ýazdym, düşürdim, goýdum. Onuň näme, onuň näme ýazýan zatlaryň kömek edýämi adamlara? Motiv ededem bolýaň, bir zatlar öwredip akyl satam bolýaň. Kimdir birine kömek edýämi şu ýazýan wideolaň? Nu, birazajyk netije bar. Ýok diýsemem ýa dogry bor, ýöne bar. Netije pes. Dogrymy aýtsam, başlamankam başgaça pikir edýärdim. Aňsat bolar öýdýärdim, agza çöplemek, tam laýk, prosmotr almak aňsat bolar öýdýärdim, ýöne hemme zat başgaça boldy. Edil Garaşym ýanakly däl. Karoçi hemme zat düşnükli seň bilen hemme zat düşnükli Phone fail hiç hili ösüş ýok adamlara ýaraňok. DJ Kolýanym iň bolmanda haça by prosmotr alýan wideolaň laýk prosmotr nädip gidip dumy. Meň pikirimçe YouTube meni söýenok. YouTube algoritm meni halamaýa, ýa adamlar meni halamaýa, göresi gelenok. Bilemok. Bolýa, bu zatlar düşnükli, bu zatlar düşnükli. Ýöne näme üçin sen adamlaň isleýän zadyny ýazaňok? Adamlar YouTube dynç almana gelýä, boş wagtlary Oturypdam gülküli, degişmeli, peýdaly, goja gyzykly zatlary görüp, dynç alasy gelýär. Sen bolsa öz içysgynç kontentiň bilen näme adamlara gerek zady ýazaňok sen? Maňa köp kişi diýdi, sen diýdi, adamlaryň halamaýan zadyny ýazýaň. Bir zatlar öwreden bolýaň. Adamlaň göresi gelenok. Ýazmaly zadyň gülki, degişme, tam, razwlikatilnyý kontent. Adamlaň isleýän zadyny ýaz diýdiler. Prosmotr köp bolar diýdiler. Ýöne meň maksadym prosmotr, laýk almak däl. Meň maksadym, meselem, bir adama peýdasy degse şu öwredýän zatlarymdan, şol adam gidip dostuna ugrasa şu wideony oňa peýda deger ýaly, we kimdir biriniň durmuşy üýtgese, ynha meň isleýän zadym şu, meň barýan ýolum. Bolýa, iň bolmanda şu saň barja podpisçikleň diýeli. Sen hakda nähili pikir edýär? Ýazýan zatlaryny gördüňmi kommentariýada heýt negatiw gördüňmi? Okap gördüňmi wapşe? Saňa gara ol gyzyksyz tam açkarik diýýänem bar saňa. Dogrymy aýtsam kommentariýa giremde sussum peselýä sebäbi okadym bir gezek biri ýazypdyr dost sen bir zatlar öwreden bolýaň özüňi oňarsana gürlemäni öwren ilki. Sen wapşe ne interesny diýip ýazypdyr. Başda men bilýän bu zatlara üns bermelä, kommentariýalara üns bermelä, diňlemelä, gaýtam meni motiwir edýär bu zatlar. Ýöne şonda-da podsoznatelni meň beýnime bäş on mün täsir etdi-de şo negatiw. A başga tarapdan seretseň gowy kommentariýalar, Položitelnyý otzuwlar kän. Wideoly müň togsan dokuz prosentina gowy kommentariý ýazýalar. To ýest negatiw bar, erbet zat ýazýalar üstümden gepime gülüp, ýöne o kommentariýalary diňe seň görýäň. A men göremok olary, men diňe položitelna fokusirowitsa edýän. Hemme zat düşnükli. Iň bolmanda, iň bolmanda gazanç barmy, pul gelýärmi, dohod barmy şu ýazýan wideolaňdan hatýa by. Barmy? Dogrymy aýtsam pul ýok paka. Pul ýok. Fokus pulda-da däl. Fokus şu edýän zadym meni motiwirt edýär. Kimdir birine kömek edip bilsem we şo biri ýazsa maňa dost sag bol saňa arkasyndayyn, naprimer. Ýene-de özümi ösdürmäne, durmuşyň dürli-dürli sferalarynda özümi ösdürip başga adamlara kömek etmäne motiwasiýa berýär kanal. Entäk pul ýok. E sen wara blogeram-a däl. Bilýäňmi nähili blogerler bar, gyzykly kontent ýazýar, aktiw olarda gaty ýokary, tam adamlar gowy görüp görýär. Sen nädip ola bile konkurirdi edip biljek, nädip şolaryň arasynda üstünlik gazanyp biljek? Sen başarmaýaňmy? Dogrymy aýtsam, konkret edip bolýa dogry olaň podpisçikleri köp naprimýr prosmotr köp alýa ýöne konkret edip bolýa sebäbi şu edýän zadyň maksady adamlara kömek etmek onuň peýda getirmek maňa müň podpisçik gerekkä fokus müň podpisçikde däl maňa müň podpisçik Ýeterlik eger-de men peýda getirip bilsem, eger-de haýrym degse, durmuşda öz ýoluny tapyp bilmeýän adamlar ýa-da bir zat düşünmeýär, meň wideomy görüp bir zatlara gözi açylýar we şol kime kimdir birine haýrym degse, şo maňa ýeterlik. Dostlar! Şu taýda diýjek zadym bar örän wajyp. Bilýän araňyzda kändir köpiňiz naprmer ýutub kanal açasy gelýä, instagramda bloger bolasy gelýä ýa-da başga bir zatlar edesi gelýä ýöne içinde bir gara bir zat saklaýa. Meň näm, içki gara tarapym negatiw zat diýşi ýaly sizem bir zatlar saklaýa, başga biriniň pikiri saklaýa size. Hä kameraň öňüne çykarsyňyz. Üstüňizden gülerler, kilsika, Waý, derler. Ýa-da men owadan näin entek, men biraz horlanaýyn, soň başlaryn. Birazjyk eýdeýin-seýdeýin, soň başlaryn. Aý, men ýeterlik derejede, ös-ös, ýeterlik derejede oňarama, başarmaryn. Şol ýaly adamlaryň hemmesine diýýän. Sizden, sizden bäş, alty, dört, on esse pes owadanlyk tarapdan, bilim tarapdan adamlar islän işinde üstünlik gazanyp görkezdiler, dokazno. Sizden müň esse pes adamlar. Siziň isleýän zadyňyzdan üstünlik gazanylar. Siziň hiç hili kemçiligiňiz ýok. Iň esasy zat dostlar başlamak. Men şu ýutub kanaly başlamak üçin meselem bir ýyllap başlabilmedim. Men öz özüm bilen göreşip gelýän. Glawny başlamak. Şu gün başla ertir däl. Näme edesiň gelýä? Başla. Diňe internete degişli däl. Durmuşyň islendik sferalarynda bir zada başlasyňyz gelýän bolsa arzuwyňyz bolsa şu gün başlaň. Näçe köp newdaça gazansaňyz näçe köp işiňiz ugruna bolmasa Şonça-da siz opyt gazanýaňyz. On gezek bolmaz, on birinji gezek bolar. Men şu ýazyp oturan wideom ýene bir ýyldan göreris. Men öz-özüme serederin bir ýyldan wideony açyp. Belki öz üstümden gülerin. Nähili ekenim aýtam. Ýalňyş-muňňyş eýle ýalňyş aýdypdyryn tam ýeterlik derejede oňarmandyryn. Ýöne hiç, men öwrenip otyryn. Gün-günden men ökdeleýän. Sizem şon ýaly. Glawny başlaň. Sypatym onym ýok munym ýok diýmäň başlaň. Hiç hili kemçiligiňiz ýok dostlar. Ýene bäş ýyldan yzyňyza seredip, ökünmejek bolsaňyz, Wah, şu bäş ýyl mundan ozal başlaýmaly ekenim-ow diýip ökünmejek bolsaňyz, şu gün başlaň. Men şu wagt bäş ýyl mundan ozal köp zat etmänime ökünýän. Ýöne ol hiç. Esasy men şu wagt başladym. Şu wagt başlamadyk bolsam ýene bäş ýyldan yzyma seretsem, Wah, başlaýmaly ekenim iki müň ýigrimi ýigrimi birinji ýylda diýerdim. Şonuň üçin dostlar başlaň. Kommentariýada peýdaly bolan bolsa ýazyň. Näme ýazsyňyz ýazyň dostlar öz pikiriňizi ýazyň. Şeýle hem indiki näme hakda wideo düşürmegimi isleýän bolsaňyz ýazyň. Islendik zat laýk goýuň. Podpisat ediň dostlar. Hemmäňize üstünlik arzuw edýän. Hemme zady başararsyňyz dostlar. Hiç kim sen sen maňa seret dursuň. Hiç kimden hiç zat kemiň ýok seň. Sen başararsyň udaçi dostlar.